Essalawmalikim hormatly ildeşler! Uly gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Dejjal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nobatdaky bölümi. Ine serediň ine! Ine şu Gaza sektory diýilýän zat ine şo soňky iki ýylyň dowamynda edilen zat şu. Ine. Indi şu taýda ynsan ýaşar ýaly boldumy? Şuny edýänler ýehudylar. Şu taýda şu jaýlar, şu jaýlaryň içinde seňem jaýyň bardy. Şu jaýlaryň içinde seň dogan-garyndaşlaryň bardy. Jigileň bardy, doganlaryň bardy, şolaram öldi şoňa çenli. Seň mukaddes ojagyň ýaşap oturan ojagyň başyňa ýumurdylar. Indi ýaşar ýaly ýer ýok, şäher ýok, oýnar ýaly ýer ýok. Seň çagalaňyň ýumruldy şu jaý şu jaýlar bilen bilelikde seň çagalagyň seň geljegiň ýumruldy. Onsaň şu amerikan žurnalistleri ýaňky görkezen amerikan žurnalistleri diýmezmi şulaň içinde bir azajyk ynsaby bar bolsa ynsaby bar bolan adam şony diýmezmi wah eýran dogry edýä eýran şo haramzadalaň ýurdunda ýumurtga towalar ýaly etsin diýmezmi Elbetde diýer, içinde bir azajyk adamçylyk ynsaby bolan adam şony diýýä, diýmelem. Hä, şu zatlary görüp otyrkaň şony diýmezmi, siziň içiňizde şo pikir döränokmy? Ana metjitlerine çenli başyna ýumrup indi daşarda namaz okap otyrlar. Hä? Hany musulmanlar? Hany musulmanlar ol Ukrainaň tarapyny tutan bolup uruşyp ýören musulmanlar orslar bilen? Näme üçin bulaň tarapyny tutaňzok, hä? Hany Siriýany basyp alan salafiler näme üçin şulara kömege gelenoklar he? Haramzadalar, wahabiler. Hü? Näme üçin şulara kömege gelenoklar? Ýok, ýene-de şulaň arkasynda kim dursa bilýäňmi kim durýa musulmanlaň içinde? Şaýlar durýa. Eýran durdy şulaň arkasynda. Hemem Hezbulla hereketi durdy, Hezbulla hereketi diýmek näme? Şaýlar diýmek. Şolardan kömek gelip durdy, şulara biri kömek beren bolsa şolar berdi. Emma näme üçin salafiler bermedi? Näme üçin wahabiler şulara kömek berenok, goşun iberenok? Ýa Yzraýylyň üstüne hüjüm edip bir şolara garşylyk görkezjek bolanok? Özlerem ine şu wagt tutuş Siriýany ellerine aldylar şo salafiler. Tutuş Siriýany ellerine aldylar. Hiý Yzraýyla garşy bir dypyrt etýän, şolara garşy ýekeje ok atyp bilýärmi? Ýekeje iň bolmanda bir gaty aýdym söz aýdyp bilýärmi şu zatlar üçin? Ýok, näme üçin? Sebäbi olaň özi ýehudylaň oýunjagy. Özi ýehudylaň oýunjagyna öwrüldi. Salafilik dini, wahabilik diýilýän zadyň özi ýehudylar tarapyndan döredilen zat hem şolaň instrumenti, şolaň guraly. Şonam biz soňky ine diňe onýyllyklaň dowamynda däl, birnäçe asyryň dowamynda görüp gelýäs şo zady biz. Bolmasa şu zatlar bolardymy eger şulaň şulaň arkasynda şon ýaly uly güýç duran bolsa ýo bolmazdy. Bolmazdy şu zatlar bolardymy. Hü? Hany siziň ol Alla Alla biziň musulmanlarymyz aý nämelemmiz diýen bolup. Bir giden bigünä adamlaň damagyny çalýaňyz gelip ana siriýaň içinde yragyň içinde parahat oturan bigünä Ejizje adamlaň damagyny çalýaňyz siz hristian diýip siz ýehudi ýa siz ýaňky neme diýip näme diýýäler kürt diýip ýene diýip damagyny çalyp ýörler. Damagyny çalyp ýörler siziň salafylaňyz men sizi köpiňize ýüzlenýän şol özlerini salafy musulman diýip ýörenler bar siz ýaňky iň bolmanda ýaňky sünni musulman diýýäniň siziň sünnileňiz Bir giden bigünä adamlaň damygyny aç alyp bilýärler. Ana Siriýada ol duran taryhy gymmatlyklary bolan muzeýleriň içindäki eksponatlary weýran edýärler. Men bir giden gepleşiklerimde görkezdim. Eksponatlar siziň syrtyňyza taýak sokdum, o taýda duran müňlerçe ýyllap ýaşap şo taýda duran taryhy gymmatlyklar bar. Heýkeller bar, köşkler bar. gymmat-gymmat zatlar bar, taryhy gymmatlary bolan, gymmatly bolan dokumentler bar, kitaplar bar. Şolaryň baryny gelip bara näme edýär? Weýran edýärler. Nämemişin? Nämemişin? Şu Gurhanda ana şu zatlar bolmaly däl diýipmişin. Ana şu zatlar şeýtany, ine şu müşriklik. Allah şirk getirmek, eger sen sungat bilen meşgullansaň, adamyň şekilini ýasasaň. Hawa, Gurhandan başga bir kitaplary öwrenseň, Ol müşriklik diýip şo zatlary edýärler. Şoňa güýji çatýar olaň. Emma şular ýaly y ini görgül çagalaň arkasynda aýallaň arkasynda durmakda, bigünä adamlaň arkasyny tutup, şo haramzada şeýtançylara garşy garşylyk görkezmekde olar ýokdur. Näme üçin? Sebäbi şolaň oýunjagy şol. Men ýene bir gezek aýdýan. Şu zat şo zatlar edip ýören haramzada salafiler bar siziň. Ýaňky sünnüleňiz. Şu regiondaky tutuş regionlarda. Bir giden oýnatdylar şuň pikirini hem edenoklar. Pikirini hem edenoklar. Biz näme üçin özümizi beýle alyp barýas? Biz näme üçin şu zatlaryň aladasyny edemzok? Şuny ýaly kösenip ýören ine biziň öz sünni musulmanlarymyz, Palestinadak musulmanlar, biziň öz sünni musulmanlar. Näme üçin biz şu tragediýa ýol berip otyrys diýip Näme üçin pikirlenenoklaram? Pikirlenmek bolanok, sebäbi seň ýokaryňda oturan haramzadalar bar, seň komandirleň, seň şeýhleň, şyhlaň bar. Olar şo jübütleň oýunjaklary-da, şolar bilen pul alyp oturan, şolar bilen hyzmatdaşlyk edip edip ýören musulman geýimindäki jübütler ýehudylar olaň köpüsi, şolaň başynda oturanlar, ulamalary, mollalary. Olar şo zatlar hakda gürrüňem etdirmeýär, soragam berdirmeýär. diýileni et diýip görkezme berýär. Barda Hawa, edip bilseň-de şu musulman döwletleriň ýumrulmagyna ýardam et diýip şolar ýumurdurýar gaýta. He? Indi şu çagajyň geljegi barmy? Indi şu geljegi barmy şu taýda? Şu zady eden, şu haýynlygy eden adamlara nebsiň agyrmalymy? He? Şu ýykan ýykan ýumrançylygy döreden haramzadalara nebsiň agyrmalymy? Meň nebsim agyryn. Neňä nebsim agyranyň? Hany biziň onda musulmanlarymyz bolýan Türkmenistan öz içindäkileri gel edin. Näme üçin sesiňiz çykanok şu zatlar barada? Näme üçin TikTokda birden samsyk-sumsyk zatlaryňa gürrüň edýäňiz? Hı? Şoňa wagt tapýaňyz, emma şular ýaly tragediýa gürrüň edýäňizok. Hany siziň ynsanlygyňyz? Hany o siziň ynsanlygyňyz nirde? Ýa siziň ine bir giden aktiwist diýýän, oppozisioner diýýändigiňiz bardyr. Men olaryň hataryndan däl. Käbirler pikir edýärde, Aý sen hem-ä oppozisioner, aý sen hem-ä aktiwist. Ýok. Men aktiwist hem däl, oppozisioner hem däl. Men žurnalist. Men olaryň hem pohuny görkezýän, ýurduň içinde ýaşap ýören bir giden gullar bar, siziň hem pohuňyzy görkezýän. Siziň hem aýbyňyz hakynda gürrüň edýän. Bunuň hem aýby hakynda gürrüň edýän. Bulam şo bir tezegiň beýleki tarapy. Siziň bu aktiwist diýýänleriňiziň köpüsi şular ýaly zada gezek gelende, häzir şularyň köpüsi Yzraýylyň tarapynda, Amerikanyň tarapyndadyr. Diňläp göräýiň. Siziň Myrat Gurban diýdi, Düýeji diýdi. Naw, ol ýaňky geldi, ýaňky, ýaňky, ýaňky kim şol? Halmyrat Söýün diýdi, Sapar Yklym diýdi. Geldi Kärizden hem ses çykanok. Ses çykýanlaram Amerikan tarapyny tutýar, dogry edýär diýip, bombalasyn diýýär, ýumursyn diýýär şu Eýran. Soňam gelsinler Türkmenistany ýumursyn diýýär. Şolar şolar ýaly zady Türkmenistanda Türkmenistanda etmegini arzuw edýärler o. Arzuw edip otyrlar. Eýranda bolan zady bizde de etsinler diýýär. Şu Eýranda edilip oturylan zat demokratik zatmy şol? Şu demokratiýany getirmekmi şol? Näçe bigünä adamlar, çagalar, aýallar ölüp, ölüp ýatyr ana. Ilkinji eden hüjümleriniň birem gönden-göni şu gyzjagaşlaň, çagajyklaň okaýan mekdebine garşy hüjüm boldy. Gönden-göni. Şu demokratiýamy? Bularam heşelle kakyp otyr şoňa. Aý hakyndan çykýar, mollalaň hakyndan çykýar. Men şonuň ýaňçy aýtdym ha başda, men aýtdym. Hawa, bu mollalaryň ýüzüni ýuwarýarlar, emma näme etse edende ýol berip oturan bir haramzada obaň içinde bolsa-da şoňa garşylyk görkezjek biri tapylmasa, işi gaýdýar onda. Işi gaýdýar onda şo gäbadan adam onda. Sen obaňy dogzak öwürip bilýär. Dünýä meselesinde-de şon ýaly. Näme etse bolup dursa bilen edeni, şoň öňüni alynmasa kimdir biri şulaň özüne bir kybabrak özüne bir şulaň laýygrak bir özüne göwni ýetýän diýdim zor bir garşydaş tapylyp şulaň tumşugyna şeýdip bermese dünýäň bular dünýäni kellelerine geýjek bular bular gelip seň onsaň döwlet lideriňem alyp gaçjak ogurlap gitjek Aňryk äkidip, izolýatorda gynap, öz diýenlerini etdirjek. Hawa, sen ýurduň hemme baýlygyny bize berersiň, şoň tebigy baýlyklaryny biziň eýeçiligime geçirersiň diýip, häzir ana Madurany gynap otyrlar. Çowurgula näme edýänlerinden hiý habaryňyz barmy, izolýatorda saklap? Hä? Aňryk telefon etdirip, bor-eý, şolaň nemesine boýun bolaýyň diýip, häzir Şolar ýaly zat et, häzir gynap zat edip, şeýdip, mejbur edip oturandyr öýdäňzokmy? Bulam etmejek zat ýok. Näme üçin ogurlap gidendirler öýdýäň, aňry izolýatorda saklap oturandyrlar öýdýäň. Şo zatlar üçin. Bu demokratiýa bolýamy onam? Hü? Wagşylyk dälmi şu?